Ashanti Regional Minister yɛ Doctor Frank Amoakohene. Mɛsrɛ wo, yɛ aso na tie me because this particular video no mahyɛ da na me dedicate de ama wo. Na mebetu wo fo anaa metu wo fo na mentumi ntu wo hyɛ berɛ mfa mma wo. Ɛfoɔ na mebetu wo. Na metena ha biara no a wo nnwuma pa no a woyɛ no mebɔ w'aba so. nanso ɛkame akɔyɛ sɛ ghanafoɔ bi ɛrekyerɛ sɛ sɛ wosɔre na woyɛ adeɛ a mfa kamera nsi wo ho so ɛne adeɛ kamera no defa si wo ho so ɛnyɛ no ne afutu a meba abɛtu na mmom wei deɛ meka akyerɛ wo sɛ kamera no fa fa si wo ho so paa fa si wo ho so baabi biara a wokɔ ɛne adwuma biara a woyɛ a wopɛ sɛ ghanafoɔ ehunu no fa si wo ho so Na mmom no, nea mɛsrɛ wo kakra ne sɛ wode asi wo ho wo ho so awie no, the question a yɛ abusa ho ne sɛ, ɛyɛ fanfuu ɛna wopɛ sɛ Ghanafoɔ ɛɛ wode yɛ yɛn na wonya Ghanafoɔ anim animonyam anaasɛ adeɛ no a woreyɛ no w'akoma mu, w'adwene mu wo kra ne wo nipadua mu, ɛyɛ ade pa na woreyɛ. Na sɛ ɛyɛ ade pa deɛ a, ɛnkaa deɛ obi reka de akyerɛ wo. Na nsɛm a mepɛ sɛ metu foɔ wɔ ho no firi Prizet, ɛyɛ Edum Prizet egyahyehyeɛ yi a ɛba ɛhɔ yi no, ɛho nsɛm. Na ɛkame akɔyɛ sɛ wo deɛ anyɛ koraa no, mɛtumi akyɛn wo kakra. A kyerɛ sɛ, menkyerɛ sɛ ebi a yɛgyina mpaninnie nso nko ara ne tufo, daabi. Na mmom no, mɛsrɛ wo sɛ wobɛbrɛ w'aso ase because mede anidie rema wo sɛdeɛ anidie ɛsɛ wo. sɛ sɛ mpo woyɛ me nua ketewa mpo a, tumi a ekura wo no, ɛho anidie no, mede rema wo. Enti mɛsrɛ wo sɛ tie me yie paa. PZ ɛho asɛm baeɛ, yɛn nyinaa yɛyɛ Ghanafoɔ, yɛate bi. Na deɛ mɛhyɛ aseɛ anaa baabi a mɛhyɛ aseɛ de afiri no, ɛyɛ ɛyɛ firefighters yi a wɔn rekyerɛ mu a woteatea wɔn mu ne adeɛ ok mɛpɛ sɛ mɛbɔ video no na wo a wɔrehwɛ me no woatie video no mu nsɛm yie dɔkta frank amoako hene wo nso bɔ mmɔden na tie video no mu nsɛm yie na yɛwie a afei no yɛbɛba na afutuo bi a ɛsɛ na ɛfata biara no yɛabɛdi ɛho nkɔmmɔ ɛwɔ aha sei. Mɛsrɛ wo sɛ wo nsɔskraibo yɛ abɔ mmɔden a na sɔskraibo na turn on the notification bell sɛdeɛ ɛbɛyɛ ne ɛde video bi anaa update bi a ɛbɛto so a wɔn nsa bɛtumi aka no wɔnya bi ahwɛ. Sɛ wɔ Facebook abɔ mmɔden a ne follow yɛn na bɛka WhatsApp TV abusuakuo no ho. Mɛsrɛ wo a sɛ hashtag support Kofi Adom Anwanwani ne campaign no wobɛtumi afa information sei a ɛgu screen si ani na watumi adonate biribi kakra de aboa Kofi Adom Anwanwani ne eye surgery no a ɔreko ho no ho. O comment no mɛsrɛ wo yɛ a fa to comment section no ase yɛbɛdi nkɔmmɔ de afiri hɔ nom. Meda ase paa yie. Yɛnkɔ video no a mɛka ɛho asɛm no ɛso na yɛnkɔtie nsɛm a ɛfiri mu a

na megye me di yɛ sɛ ebia this particular video no w'ani atwa ebi so na after this ɛyɛ confrontations yi a ɛkɔɔ hɔnom no akyire no ɛyɛ adeɛ sɛ firefighters yi bi ɛne ghanafoɔ bi ɛba abɔnten bɛkaa sɛ deɛ dɔkta frank amoako hene ɛyɛɛyɛ no ɛyɛ akyiwadeɛ a ɛbɔ man ne nyinaa ne sɛ nka firefighters yi deɛ wɔn yɛɛyɛ no akyire no ɛwɔ sɛ yetumi korɔkorɔ wɔ mu kɔpɛ pizza wɔ fufuo yɛ abɛnkwan de apɔnkye nam hyehyɛ mu amane ne adeɛ yɛ no sɔkyee de brɛ wɔ mu na wɔn di de ka ho. Yɛnkɔ nsɛm a ɛyɛ firefighters foɔ no nso de bɛto public no na yɛmmra.

So if they are that's it's even happening at Kantamantu we leave the base pump there so that when the other tenders replenish they come and supply the water.
Yɛntoa ɛyɛ ne nkɔmmɔ no so. Mepɛ sɛ yɛgɛda information no nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛsi kwan anim na yɛrekasa a wobɛte deɛ yɛreka no ase paa yie.

yes yɛnra no true sɛdeɛ mɛka no na yɛmusa yɛn ho nsɛm baako ne mmienu bi ne yɛwie a agya amoako hene ɛyɛ wɔ advice no mede bɛto ɛkwan mu na yɛadi nkɔmmɔ de afa ho Na sɛdeɛ meka ɛho asɛm no, ok, ebinom hu sɛ action no a Amoako hene takiiɛ no ɛyɛ action a na according to ɛyɛ fire fighters yi wɔn nkorɔfoɔ yi bi a ɔrekasa no ɛrekyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ not not not not not na sɛ wotie ɛyɛ argument a ɛrekɔ so ɛwɔ Kejetia PZ no a ɛnyɛ tender ɛho asɛm ebia fire tender no ho asɛm ɛna na amoako hene na so ɛ ɛ wɔ attend to ti asɛm ne yio although said they were talking about the fire tender but wɔn no ne point no na nye fire tender a point. Mo mo firefighters yi mo kyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ mo wɔ problem a Amoako hene anim. Na me gyimi di yɛ nso sɛ Ghana foɔ nyinaa yɛ yɛ adanse foɔ sɛ sɛ mo wɔ problem a nyɛ NDC pɛn so ya na mo nyaa problem. Ɛm sɛ day one a yɛde firefighters ɛba ɔman Ghana mu ano saa day one no ɛna mo nyaa problem. Because this is not the first time a Ketia ɛɛhyini. but yɛahu some instances a even deɛ ɛnyɛ kegye tia market kɛseɛ na mmom ɛyɛ obi single house anaasɛ single room koraa mpo no, ɛyɛ adeɛ sɛ moba a this same stories ɛna mo yɛaso gu so a yɛteɛ. a kyɛ sɛ in a way no ghanafoɔ yɛ nyina no yɛnim adwuma bɔne a fire fighters mo yɛ ɛno nti no sɛ wowɔ point sɛ okay ɛyɛ ministers yi anaasɛ ɛyɛ government no ɛna ɛma yɛ adwuma ɛnkɔ so a anka berɛ a anka motee sɛ keeti a ɛhɔnom ɛrehyeɛ no a yɛfrɛ mo no anka the proper way anka mobɛma ghanafoɔ ahunu sɛ ebi a government no ɔmmoa mo government no ɔn care about you ɛne sɛ nka mo mma ti asɛm no yie mede ba ba bɛsi asɛm so sɛ wote deɛ meka yi ase a anka the only way ɛne sɛ anka ɔmma ɛna ɛwom but sɛ wobɛba although sɛ according to wo no deɛ ɛyɛ firefighter yi a ɔbɛkasa yi no according to wɔn no ɛyɛ adeɛ sɛ amoako hene ɛni mu sɛ wɔn ɛwɔ problem ama amoako hene ahyɛ wɔn bɔ ɛno nti ten dɛm sɛ anka berɛ anka wɔn ɛfrɛ yɛ no because ɛda no a adeɛ no sii yɛ na John Dramani Mahama ɛkɔ hɔ nom wei sɛ ɛnyɛ adeɛ da no adeɛ no sii yɛ wei yɛ a day after a day after ɛno ti ka john dramani mahama ɛwɔ hɔnom no na wɔn mma na yɛ aware sɛ o oh, yaba ba yɛ sɛ ɛkɔ because aban no ɔmoa yɛ na yɛhunu sɛ ɛɛ eh, ebi a yɛ yɛ yɛ tenders no ntumi ɔmpreti yie na neɛ nka ghanafo yɛde ani berɛ akɔ akɔsoɛ sɛ mpp aban anaa ndc aban because this one no yɛntumi nka sɛ ndc aban is the problem ɛyɛ 19 kodwohoo nti both ndc and eh, eh, eh, eh mpp no ɛyɛ at fault nti ɛnyɛ amoako hen a wɔn ne first time wɔde ba bɛdi ashanti regional minister yi no ɛna wɔde wɔn ani berɛ ɛkɔ akɔsoɛ ne so because Sɛ ɛnyɛ aniwuo na ɛnyɛ ma yi a, I was not expecting him sɛ ɔbɛtumi aka akyerɛ Ghanafoɔ sɛ even national health yɛfrɛ no sɛ national yɛfrɛ no sɛ health ɛyɛ card koraa wɔn nni bi, insurance card wɔn nni bi. Woyɛ gya ho adwuma a wonim sɛ wo life is at risk anaasɛ wode wo life ato so wowɔ abusua wonni abusua koraa na wobɛtumi ayɛ wo family ɛɛ yɛfrɛ no sɛ breadwinner. Wo se yɛ nhyia wo na wo nso agye koli sɛ worekɔyɛ adwuma no, na hwan na ɛyɛ at fault no? Wo a wo accept adwuma no ɛberɛ a without insurance. Yes, without insurance no, wo na woyɛ at fault anaasɛ onipa no a ɔrema w'adwuma no a wɔno sɛ yɛ insure wo sɛ yɛ insure wo ɛnyɛ wasɛm ɛnyɛ n'asɛm no ɔno ɛna ɔyɛ at fault so ahu eti nneɛma bi ɔno ma i was not a, a, expecting them sɛ ɛwɔ sɛ nka ɔmo ɛba ɛbɛka mpo okay let's go back to ɛyɛ ketia pz market ɛhɔ nom a ɛhye yɛ ɛne amoako hene nteanteamu no according to amoako hene ne nsɛm no ɛne sɛ firefighters fo ɛredi atoro ɛde akyerɛ no Na sɛ nka fire fighters foɔ no wɔn nim sɛ fire tender no ɛnyɛ adwuma a ɛne nka mu wɔn ma koraa na nka yɛn hunu sɛ oh ɛne egya no ɛnkɔ so anhye because yɛn ni ebi a fire fighters ɛwɔ hɔ but in a process whereby a wɔwaba na wosɛ twa minister ne ntoro wosi minister ni kwan so ɔteatea na wanya wo dɛn wotiri koraa na ɛyɛ sɛ okura bible na ɛde soɛ na nka me anka mepaapaa mo aso mu paa nka mɛpaapaa mo aso mu ama mo because saa nkwasi asɛm wɔ yɛni ne baabiara gye sɛ ɔman ghana mu ɛna mo a modan aban no te sɛ fire service foɔ mohunu sɛ aban no adwuma nyɛ nanso no mo aka mo ano atom sɛ amoako hene ɛnyɛ wɔn no n'adwuma pa ɛna wɔne mo tena hɔnom dee no a egya no hyeyɛ kɔpem n'anɔ paa ɛkɔpem n'anɔ paa anka ɛdeɛ bɛyɛ adeɛ ɛna mo no mobɛyɛ anaasɛ nka mobɛka ɛde akyerɛ Ghanafoɔ eti ka aban no ɛɛyɛ mo sei no na anka moaka mo ano atom because asɛm yi a mobɛkaeɛ yi deɛ anka Amoako hene korɔkorɔ mo a anka moammɛkasa amma Ghanafoɔ anhunu sɛ saa Amoako hene koraa wahyɛ mo bɔ na wɔanni so. Enti it's about time a nokorɛ ne Nyame anim nie. Ɛnni kwan sɛ yɛsosɔ nsɛmfunu biara so wɔ ɔman no kyerɛ sɛ some presenters bi a anka I was expecting sɛ wɔn nhunu de wɔn nhunu nyansa because this this fire service issue no ɛnyɛ first time ni o fire service issue ɛnyɛ first time ni so ahu ɛnu ti sɛ mu ni ɛyɛ gadget. mode ɛyɛ adwuma a momma ne ahunu sɛ momma because me mete ase no sɛ menni microphone a mede bɛyɛ adwuma a ɛni kwan sɛ mebɛsɔ camera na me me me mebɛbiebie ma no example ɛyɛ waste because mɛkasa at the same time mo nte me nka me waste mo adagyeɛ na ma waste me nso me energy ne kakra no ɛdi nti ka fire service foɔ wɔn nyɛ arm robbers ɛna wɔn nyɛ nipa bɔnefoɔ a anka wɔn bɛma wɔn ani abere before koraa sɛ because kantamantodwa ahye according to ɔno firefighter yi wɔkyerɛ sɛ ɛɛ kantamanto koraa no ne wɔn wɔ problem ɛwɔ hɔnom kantamanto wɔn nya problems ɛwɔ hɔ na mo nya problems no ɛna mo yɛ ɛdɛn fa ho mo anyɛ hwee. Wɔn nyaa problems no firi kantamanto no wɔn anyɛ hwee na wɔn nyɛ arm robbers ɛne nipa bɔnefoɔ a mepaakyɛ wɔ tie me yie wɔn nyɛ arm robbers ɛne nipa bɔnefoɔ a anka mo nyaa problem ɛwɔ kantamanto no at least ka mo gyigya ɛbɛgu government ne kyɛm ama Ghanafoɔ ahunu sɛ mm fire service foɔ asɔre because wɔn akasa. anaasɛ wɔn eh, ameki move bi a aban no antie but here is the case sɛ moaka mo ano atom because ɛtua wo yɔnko ho a ɛtua duam amoako hene mebɔ me nsɛm ma papapapapa next time papa wo ba sum next time papa wo ma sum because ankwasi asɛm wei sei ma stop Okay, yɛmfa no nto hɔ. Afei na meba NDC foɔ nsɛm bi a wɔn mu ɛka ɛno so. Mepa kyɛ tie this particular ɛyɛ video emu nsɛm no. Ɛyɛ PZ ɛho asɛm yɛ bi tie. Yɛntie Queen Shine ne nsɛm a ɔde ato dwa. Ashanti Regional Minister Doctor Frank Amoako Hene Woyɛ me nua kumaa, minim wo Asante Mampong paa. Wo bra panin dada Alex, me ne no ayɛ adwuma bebree. Tie asɛm a wo sista panin no bɛka akyerɛ wo yi. Mɛmma no nnyɛ w'adwene sɛ position no a yɛde ama wo sɛ Ashanti Regional Minister no, wode reba abɛyɛ biribi ama no asɔ Asanteman ani. Biribiara nni hɔ a wobɛyɛ a ɛbɛyɛ wɔn fɛ. Biribiara nni hɔ a wobɛyɛ a wɔbɛpɛ w'asɛm a ɛbɛsɔ wɔn ani ama wɔadɔ wo. Wɔntumi nnɔ wo, wɔntumi mpɛ w'asɛm. Ɔmo ntumi nyɛ kyɛ sɛ ɔmo biribiaa ntumi nyɛ ɔmo fɛ because party no a ɔmo belong no ɛyɛ ɔmo akyiwadeɛ ɛyɛ ɔmo tamfo deɛ ɔmo mpɛ no no nti deɛ ɔmo bɛyɛ bia nni hɔ a ɛbɛyɛ ɔmo fɛ woyɛ kontonkye de hyeɛ woyɛ asanteni mapa wonim deɛ meka no wo nananom a ɔmo buu bɛ too hɔ sɛ asante nkae no sɛdeɛ ɔmo nyiniiɛ no kɔ ɔmo nim asante no na ɔmo buu bɛ no too sɛ sɛ asante nkae nti wo aba no deɛ wobɛtumi no yɛ deɛ wontumi no nso relaxe. Because deɛ me ma hu wɔ Asante ne sɛ wɔn dɔ wɔn party NPP no kyɛn mpuntuo, wɔn dɔ NPP no party no kyɛn Asanteman, wɔn dɔ NPP party no kyɛn wɔn mogya ankasa. Madi Asante goro, matena Asanteman mu awo Asantema ti de me nim deɛ me ka no. Sɛ asɛm to wɔn na wɔn frɛ wo a wo pɛ a kɔ, wo pɛ nso a mɛnkɔ, obiara ntumi nyɛ wo hwee. Naano PZfoɔ mmaa yi ba bɛsu kyerɛ wo sɛ wɔn biribi ahye deɛ wɔn no bɛtɔ aduan adi koraa nyɛ bi ahwɛ wɔn mma koraa wɔn nni bi no. Wonyaa abadaeɛ ne ahummɔborɔ kɔhuu wɔn abɔ mu ntaka ɛna moyɛɛ sɛ yɛntɔ mo anwa ne sika kakra mfa mma wɔn nhwɛ nkwadaa no wɔ fie. Nkwadaa no nti. Tema papa wei. Nso wokɔɛ woahu sɛ wɔn kɔhuru wo dii w'atɛm. That is Asante for you. Deɛ wobɛyɛ biara no ɛnyɛ wɔn fɛ. Wɔn, woka wɔn ho wɔn pɛ w'asɛm. Wonka wɔn ho deɛ a woyɛ bɔɔla bi ma wɔn. Wate aseɛ nti deɛ wo bɛ tumi no yɛ deɛ wo ntumi no gyae ma nyame they can never like you wo pa kum ɔsono kyɛ ma ɔmo deɛ wo bɛ yɛ biara no ɛnyɛ ɔmo fɛ nka no nani ɛse asantefoɔ mpɛ ntafo asɛm ɛnyɛ nokorɛ ɔmo kɔ fa baomia baɛ wo ahu sɛ deɛ ɔmo si sɔpɔto no wɔn no sɛ wo ka wɔn ho a wɔn gye wo to wɔn nyɛ Ghana ni kura na wɔde wɔn ho bɛ bɔ wɔn a wɔn bɛ gye wo atum wo yɛ asante ni o so wɔn deɛ wɔn de yɛ o. Ɛnti no wɔn no sɛ wo nni saa party no mu a deɛ wo bɛ yɛ biara wo yɛ Asanteni koraa wɔn bɛtumi ayi wo ama. That is wɔn. Wɔn dɔ wɔn party no kyɛn Asanteman no a ɛda hɔ no nyinaa. Na me nim deɛ party no nso yɛ ma wɔn. Ɛnti nku wo ho mma wɔn. Deɛ wo bɛtumi no yɛ. Without Asanteman no Ghana bɛtumi ayɛ yie. Enti wo wo de Nyame na ayɛ wo ade wo yɛ young boy hɛ kɔpɛ deɛ ɔne ɔyere ne wo mma bɛdi wate na relaxe N'ano ayi former Ashanti regional minister KJT Ahyee yɛ amaa no kɔɔ no hɔ woanhu dwuma a ɔde dii wɔn wohuu sɛ obi bɛtwee camera bɛkasaeɛ ɔgyina soro na ɔtoto ne nsa de dii wɔn atɛm pamo wɔn ɛtɔ ɛfrɛɛ security sɛ yɛmmɛpamo wɔn wɔn baa wɔ hɔ ɛnsɛ deɛ wosi gyee wɔn too mu nso wosan hu wɔn mmɔbɔ sɛ wɔkɔyɛ wɔn adɔeɛ no woahu sɛ wɔn huruu that is your people for you you know them enti nku wo ho o wɔn ntumi mpɛ w'asɛm Nko nhu wɔn ntumi nnɔ wo da.
Ɛyɛ me ya ɛberɛ a m'ani bɔɔ this particular video no soɔ no na wei mu na m'advice ɛde ɛfiri mu ɛkɔ ɛde ma a ɛyɛ Doctor Frank Amoakohene Amoakohene mese tie me yie o tie me na tie me yie na mese mebɛtuu fo na ɛnyɛ adeɛ sɛ mɛtuu hyɛberɛ ɛde ama wo Wobɛtumi atena Asanteman mu awo Asantema, adi Asantegorɔ. But sɛ woantumi anya Asantedwene a, wonyɛ hwee. Wobɛtumi atena Asanteman mu adi Asantegorɔ, awo Asantema, ayɛ deɛ Asante bɛyɛ biara bi, but sɛ woannya Asante dwene a, wonyɛɛ hwee. Ababaawa yi asɛm a wɔreka yi sɛdeɛ yɛn nyinaa ti yɛ Queen ɛyɛ ɛɛ Queen sɛ naaso sɛ Queen deɛ okay fine. Ɔrekyerɛ sɛ ɛberɛ a ɛyɛ Muntaka interior minister ɛne ɛyɛ Ɛɛ, Dɔkta Frank Amoako Hene kɔeɛ a wɔde nnuane rekɔma wɔn no, marketers no anaasɛ traders no bɔ ntutuo sɛ wɔmpɛ aduane, ɛno nti wɔmuniiɛ a, wɔse ɛma Amoako Hene nyɛ deɛ ɔwɔ sɛ ɔtumi yɛ no Asanteman mu, anaasɛ deɛ ɔpɛ no ɔnyɛ na deɛ ɔmpɛ no ɔnyɛ, ɛma no nyɛ, na mmom no. wɔmpɛ deɛ wɔne ne yere ne ne mma bɛdi na saa afutuo wei amoakohene mpɛ sɛ mebreki nnoɔma down ansa na agya maba afutuo no so obi shop na ahye wei nyɛ fie ɛyɛ shop na ahye ɛna nipa no sɛ bi ne fie no wonnim aduane a ɛwɔ fie sɛ yɛ fie mpo na ahyɛ a wobɛka sɛ oh efie deɛ ɛne ɛhɔnom na ɔstore ne nnuane ɛne adeɛ ɛno nti ɛne mebrɛ wɔ aduane a it makes sense but it doesn't make sense when sɛ shop ɛna ahye wɔ sɛ mebrɛ wo mo menim ebi a mo a it make sense ma mo deɛ it make sense ma by to me no it make sense ma me because shop na ahyeɛ no ɛno no nkyerɛ sɛ ɛkɔm de nipa no ɛno ti no in a way no ɛyɛ owura ɛɛ amoakohene ɛne mu ntaka. mo yɛɛ the right thing at the right uh, at the wrong time eti ɛno no mɛmble mu obiara because after all aduane no wɔn si wɔn mpa a wɔn anyɛ ankɔ ankɔhwie angu na mmom no wɔn san ma mo de mo adeɛ ɛna kɔɔ fie. na adɛn nti na kantamantohye yɛ mamfa aduane ankɔma wɔn yi adeɛ bi wɔ hɔ no mu a ɛɛ baabi a wɔsɛ wɔde toɔ no wɔamfa nto hɔ a ɛbɛfiri atɔ ɛno nti yɛn nuanom mmaa no binom yɛn nuanom mmarima bi a wɔn nte ase a wɔn hunu no no sɛ ɛyɛ boni ayɛ ah Wei dwene ho baako na wodwene ne mmienu so a, ne bɔni ayɛ paa no ɛne sɛn? Because after all, Asantefoɔ yi ara ɛna ɛtoo aba ɛde maa Amoako hene. Mepaakyɛ sɛ meboa mo nka sɛ meboa. Asantefoɔ yi ara na ɛtoo aba ɛde maa wo Amoako hene. Eti wei sɛ ne bɔni ayɛ paa no ɛne sɛn? Eti this particular advice na wɔde ama wo no, anaasɛ NDC foɔ bi de ɛrema wo no, hwɛ, deɛ meka akyerɛ wo kakra, Amoako hene yi, ɛne sɛ, mɛmma ɛyɛ this particular image ɛmfiri w'ani so da, na ɛno na mebɛgyina so na mede akasa de akyerɛ wo. Na sɛ me nuabaa yi ɛka sɛ Asantefoɔ ɛnkae wo a, ɛno mɛmma no ɛnha wo. Me ne no nyɛ adwene deɛ, but wo deɛ yɛmfa no saa mpo, but mɛmma no ɛnha wo. Because ɛyɛ Doctor Kwame Nkrumah a wɔgyee ɔman Ghana ɛsii hɔ mpo koraa no, ne pɛn so yɛankae no. ɛna obiara ni hɔ nom a wɔyɛ adeɛ a ɛyɛ ade pa a ne pɛn so no mpɛn dodoɔ no yɛkae no even yesu koraa ne pɛn so yɛankae no kɔpem sɛ owu ɛsɔre kɔwieɛ no ɛna nkurɔfoɔ hunu ne ho mfasoɔ ɛnti advice a mede ɛma wo sɛdeɛ bɛyɛ a saa tribalistic advices wei ɛne saa partisan anaasɛ party party foɔ advices wei sei no ntumi nka wo tirim no bue w'asom amoako hene ne tie ne yie adwuma a ghana ɛde ahyɛ wo nsa no woyɛ kristoni yɛ a no wakan colossians chapter 3 verse number eh, yɛfrɛ no sɛn no de reba no colossians 3 wo deɛ kan the whole chapter no de reba no ɔbɛka akyerɛ wo sɛ sɛ woyɛ adwuma bi a anaasɛ biribi a woyɛ no yɛ ne sɛdeɛ woyɛ de ama awurade ɛno nti no mɛnyɛ w'adwuma te sɛ deɛ woyɛ de ama political party Ɛno nti na mehyɛ aseɛ no meka kyerɛ wo sɛ, adeɛ no a woreyɛ no, w'adwene mu no ne w'akoma mu no, wotumi hu sɛ woreyɛ sɛ ɛbɛboa na aboa wo nso ne w'abusua aka ho bi, anaasɛ wo deɛ wohu ne sɛ, ɛyɛ ndc ɛna ɔsɛ wosɔ wɔn ani ɛno nti woyɛ ɛde ama ndc sɛ woyɛ ne saa deɛ a ebi a wobɛtɔ sini ɛkwan no so na mmom no adeɛ a mɛsrɛ wo sɛ fa hyɛ wo tirim amoako hene tie me yie o mɛsrɛ wo sɛ ɛwɔ sɛ wode hyɛ wo tirim ɛne sɛ Ɛnnɛ no, obiara nyi wo ayɛ a ɛnam sɛ adeɛ no akoma pa a wode yɛeɛ na w'akoma mu, w'adwene mu, wonim sɛ emu yɛ fann, bɔne nnim, wopɛ no yie no nti no. Mese sɛ nnɛ Asantefoɔ sɛdeɛ binom ɛreka sɛ Asantefoɔ yɛ boniayɛfoɔ no, sɛ yɛrefa no saa a, menkasa saa na ɛteɛ, but sɛ yɛrefa no saa mpo a, Kan hu sɛ ɔkyena ɛyɛ nkwadaa bi bɛsɔre abɛkae wo. Ghanafoɔ a ebinom amu Kwame Nkrumah no pɛn soɔ no, ɛnɛ nkyirima bi na a recognise ɛyɛ Kwame Nkrumah a yɛnyaa ne na a anka yɛpɛ. Eti ma saa asɛm yi a mekɛn no ntɔ wo tirim na mma obi ano kasa bi mmɛsesa adwen pa a wowɔ de ma Asanteman. Mepakyɛw yɛhwɛ this particular ɛyɛ video a sesei aba abɛtɔ dwa wɔ ɛyɛ PZ ɛho nsɛm yi ho no.

Eti me ne wo kasa yi deɛ ɛyɛ Katie Appijet nea ɛkɔ soɔ no ɛno ni na sɛdeɛ amoako amoako hene meka no wese no ɛɛya ebinom fam sɛ shop no anasɛ stores no yɛɛbubu yes ba sɛdeɛ mekaeɛ no the question is adeɛ no a woreyɛ no ɛbɛ ɛbɛ ɛbɛ yɛlde ɛyɛ good results anaa mebɔ me nsɛm ma papapapapapapa this action no ɛnyɛ sɛ ebi a wɔn mu a wɔn ho aka no yɛne wɔn mu ni yaw yɛne wɔn mu di yaw. but yɛnhwɛ adeɛ no importance no a ɛwom ne mmom dan adeɛ no a yɛresɛe no no because Kate a ɛho asɛm baa yɛ mmea na mbɛtena ha na mekaa sɛ ɛkwan a ɛni hɔ nom yi nti ɛgya ɛtɔ hɔ nom a ɛbɛyɛ dɛn ɛna fire service ɛbɛtumi afa hɔ ɛti this particular ɛyɛ move no a wayɛ no ɛyɛ na yɛ ne saa na fa kɔ amoako hene Menyɛ NDC ni o, ɛna menyɛ NPP ni o, nanso no ɔman no nea ɔreforo dua pa no na yɛpia no. Although sɛ ebi bɛka ho asɛm bɔne, but yɛn a yɛnhyɛ political ɛyɛ spectacles no, yɛn deɛ yɛbɛka sɛ adeɛ no a woreyɛ no, sɛ yɛ a yɛbɛka de akyerɛ wo. Eti Amoako hene, adeɛ yi a wayɛ yi no, ɛyɛ very very nice move. Nea obi ɛka, ɛma ne mua bam. Menka sɛ poopoo w'ani fa kyerɛ panyin, anaasɛ ma tumi nhunahuna wo to the eh, to a level bi a afei no tumi no ɛbɛ take control over you ama wayɛ nea ɛnni kwan sɛ woyɛ. Daabi, Amoako hene tie me yie. Na mmom kakra a mɛka ɛne sɛ, bɔ mmɔden a na matumi anya adwuma ne kwan so. Ma tumi no nyɛ adwuma ne kwan so baabi a ɛhia sɛ yɛtea wɔ bi na yɛpaapaa wɔn asom te sɛ fire service foɔ yi no, paapaa wɔn asom fa ma wɔn. ɛna baabi a ɛwɔ sɛ wobu nipa no nso no ɛwɔ sɛ wobu nipa no saa adeɛ wei sei no ɛyɛ very very great move as a leader because ɛnyɛ political party nti yɛka yɛka ndc ne deɛ wom npp ne deɛ wom. Ɛhe ne anikyerɛ? Yɛn ani kyerɛ sɛ yɛrebɛtwa kwan ato Katia sɛdeɛ ɛbɛyɛ na ɔkyena bi gya san asɔ hɔnom a, ɛyɛ adeɛ sɛ ɛɛ wɔbɛtumi asɔ ano ntɛm. Sɛ gya tɔ hɔ na wɔtumi sɔ ano ntɛm a, ebia na NDC ni ɛ, ɛ, ɛ, ɛ shop na ɛhyeɛ, wɔanya ho mfasoɔ. Ebia na NPP ni shop na ɛhyeɛ, wɔanya ho mfasoɔ. Wei ne yɛpɛ no ɔman Ghana no mu. This particular move mabɔ waba so mabɔ waba so papapapa na wɔn a ɛɛ wɔn nso ahwere wɔn nneɛma no wɔn nhyɛ den ɛɛ wɔn nhyɛ den yɛne wɔn bɔ mu edi yaw deɛ nanso no adeɛ ne yie mu nti te mpanimfoɔ kasa papa nwoma so ɔpa nwoma so ɛnyɛ n'anum den ti na mmom ne yie mu eti amoakɔ hene biribi bia na wɔreyɛ no busa ho sɛ ɔreyɛ ne yie mu. anaasɛ because of politics. Na mɛmma Bible a wofa de ka ntam no mfiri w'ani so. Ɛma no mfiri w'ani so because ɛno deɛ ɛkate across ɛnim NPP na ɛnim NDC. Na deɛ mɛsa de ato anim ne sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ no gya hyehyeɛ wei sei no sɛ ba mpo a ɛnyɛ kɛseɛ no pɛ nkorɔfoɔ a ɔmo bɛ kyɛke shops ne titiri shops a ɔmo sɔre a ɛhɔ nom na ɔmo de adane twɔ bar a ɔmo de gas abɛsi hɔ nom a ɔmo noa nnuane no ɔmo nso check on them ɛna bia mu no nso no shops no ɛwɔ sɛ ɔmo nya fire extinguishers. Ɛna mmea mmea a ɛyɛ fire service foɔ no yɛ a wɔn de wɔn yɛfrɛ sɛ hydrant no esisie no fire hydrant no ɛno nso no ɛɛ eh, dɔkta wadaworoma ma wɔn ani nkɔ hɔ nom sɛ nkurɔfoɔ nkotwitwa atwa ho nhyia. ma w'ani nkɔ hɔ paa ma w'ani nkɔ hɔ ma yɛmpɛ asanteman nkɔsoɔ ne ghana nkɔsoɔ dan ndc sɛ asanteni bi anyi wayɛ na a ɛnkyɛ sɛ asantefoɔ nyinaa bɛyɛ oboni ayɛ ɛna nnipa a wɔn ɛka no even eh, voter regional ɛyɛ eh, minister koraa no menyɛ sure sɛ votarians no nyinaa na ɛdɔ no ɛno nti no ɛyɛ dɛn a obi bɛyi wo bɔni ayɛ but ɛno nkyerɛ sɛ obiara na ɛtaa wo nti fa saa adeɛ wei atu wo tirim awurade ɛni w'akyi wobɛtumi ɛde wo comment ato comment section no ase ne adi nkɔmmɔ ɛde ɛfiri hɔ nom sɛ wo subscribe yɛ abɔmmɔden ano subscribe na turn on the notification bell mepakyɛw sɛ wɔ facebook abɔmmɔden a ne follow yɛ na bɛka whatsapp tv abusuakuo no Yɛ a na wahyɛ video no wa wa wa wa like video no de ama yɛ o comment no sɛdeɛ mekaa yɛ no yɛbɛdi nkɔmmɔ wɔ comment section no ase ɛno nti yɛ a na wama yɛahunu wadwenkyerɛ nso wɔ hɔnom ɛna don't forget sɛ hashtag support Kofi Adoma Nwanwani campaign no nso ɛrekɔ so fa information si ɛgu screen si ani na bɔ mmɔden a ɛsɛnde biribi kakra na fa support yɛ nua panyin Kofi Adoma Nwanwani yɛbɛsɛ ahyia bio ne abɛdi nkɔmmɔ ba until then no deɛ Makraw.